Tybed pa un yw eich hoff emyn dôn i Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Ai llwyn bedw, yn tei Lausanne? Neu ys tôn arall gennych, tybed? Ai cynulleidfa yn canu yn tei côr, falle unawd? Dyma'r geiriau chi o Caneuon Ffydd rhif 320. Ac mae 'na ambell ddolen ar wylod y nodiadau a'r recordiau o'r emyn i chi cael ei mwynhau. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy tresorau sy'n denw na thresorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb deuar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Williams Pantycelyn, wrth gwrs. Wel, mi fy' 'ne lawer o drafod yn ddiweddar ar yr hyn sy'n angenrheidiol, yn essential, yn ddiweddar. Wel, dwi'n dweud trafod, dadle a taflu llwch i lygyd gan fwyaf. Tybed fyddech chi'n ei, beth fyddech chi'n ei gynnwys mewn rhestr o'r hyn sy'n angenrheidiol? Dyma'r hawdd hynny, nac ydy? Mae amgylchiadau un diwrnod yn medru bod yn wahanol gan greu angen sydyn. Ond nid sgwrs am reoliadau Llywodraeth Cymru mo hon. Dewch y cwestiwn o amgylch. Beth fyddai'n ddigon gennych? Dyma allan stori cyfarwydd o ddiwedd Luc penod deg. Stori Martha a Mair, sy'n dilyn yn dynn ar ôl dameg y Samaria Tregarog, ac o flaen Iesu'n dysgu ddisgyblion i weddïo. Pan oeddynt ar daith, aeth Iesu mewn i bentref a chroesawyd ef i'w cartref gan wraig o'r enw Martha. Roedd ganddi hi chwaer a elwid Mair. Steddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Ond roedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini, a daeth ato a dweud, Arglwydd, a wyt ti heb hidio dim fod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrthi am fy nghynorthwyo. Tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwyt yn bryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angenrheidiol, Mamau, roedd di dewis y rhan ore ac nis dygyr oddi arni. Tebodd yr arglwydd i, Martha, Martha, rwyt yn pryderu ac yn trefferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angen rheidil. Mamau, roedd di dewis y rhan ore ac nis dygyr oddi arni. Wel, da ni'n gyfarwydd â stori yn tydan, a beth sy'n mynd ymlaen yma. Wel, mae Martha wedi gwahodd Iesu i'w chartre, isio rhoi croeso iddo a'i ddisgyblion. A 'dan ni'n deall yr awydd hwnnw, yn tydan ni, fel Cymry, mae 'na awydd ynon ni i roi croeso, a mae rhyw deimlad chwithig ofnadwy yn y dyddiau hyn na fedran ni ddim rhoi croeso i, i bobl i'n cartre. A dwi gofod codi llaw hefyd, dydw i'm yn un da iawn i roi croeso iddo, dydw i'm yn un, roi, dwi'm yn mwynhau cacan, a dyna fo, sori. Wel, 'da ni'n teimlo'n chwithig os na fedran ni rhoi croeso. Mae Martha yma'n teimlo'n chwithig am ei bod wedi, wel, ceisio rhoi gormod o groeso falle. Mae hi'n canfod fod yna ormod gen i ar ei phlat. Da ni'n mynd gwybod os oedd hi wedi cael cydsyniad Mair i'r gwahoddiad, ond mi ath Mair eistedd wrth draed Iesu a gadael Martha i wneud y gwaith i gyd. A mae hitha wedi mynd chydig bach yn, wel, frustrated, fel maen nhw'n dweud, ynde, yn drafferthus. Mae'n dod ac yn gwyno am Iesu, ofyn i Mair, neu ddweud gorchymyn, wyddon ni ddim, uh, i helpu Martha gyda'r gwaith gweini. Mae'n dod a'i chwyn. Mae'n beth positif dydy, mae wedi dod ac mae wedi dangos bod wedi rhannu chalon. Ond dydy Mair ddim wedi helpu. Be sy'n mynd ymlaen? What's going on? Ydy hi jyst yn ddynes hunanol? Sylwch ar ateb Iesu yma. Martha, Martha, rwyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Mae'n clywed i chalon ni. Mae'n clywed bod ti dan faich, mae'n clywed bod ti yn stryglo. A mae ganddo rhywbeth iddi. Mae ganddo rodd iddi. A mae am iddi sylwi fod Mair wedi derbyn y rhodd hwnnw. Ond un peth sy'n angen rheidiol. Tydy Iesu ddim am i ni fod yn poeni ac yn phryderu am peth sy'n angen rheidiol, un peth sydd. A mae yna at, atgof i ni yma, yn does o eiriau Iesu yn uh, Mathew 11. Dewch ataf i bawb sy'n frinderog ac yn drwmlwythog ac mi esmwytha arnoch. A hefyd yn y bregeth ar y mynydd, ynddo, mae mae'n deitha ni beidio a phryderu am yfory, digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun, ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef, a'r pethau hyn rhoi'r yn ychwaneg i chwi. Da ni fod i ganfod Yn yr Iesu y rhodd mwya un, ei orffwys i ni. Gorffwys o'n gofid, gorffwys o'n llafur. Oes, mae yna waith i wneud, ond nid yn llafurus. Da ni ganfod ein gorffwys yn Iesu. Pam? Am ei fod ef wedi cyflawni'r oll ar ein rhan. Fedra ni ddim rhuthro gwmpas fel Martha yn ceisio plesio Duw. Fedran ni byth cyflawni'r dasg honno, a mi fyddan ni'n dod yn flinedig ac yn frustrated, yn poeni am bethau sydd ddim yn angenrheidiol. Un peth sy'n angenrheidiol, meddai Iesu. A mae Mair wedi dewis y rhan orau. Be mae wedi ddewis? Wel, mae wedi dod a mae'n idiom i chi yma i ddysgu. Sylwch, eisteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. A dyma'r idiom, eistedd wrth draed Mae hynny yn yn cyfeirio yn gyfeiriad at fod yn ddisgybl. Mi roedd y rhai oedd yn dilyn y rabiniaid yn nydd Iesu yn eistedd wrth eu traed, yn llythrennol ac yn ffigurol, mi aeth yn ymadrodd i gyfeirio at bod yn ddisgybl. Felly mae Mair yma, mae Luke yn deud wrthyn ni ymhlith y disgyblion. Ddim yn un o'r deuddeg, ond mi roedd hi yn un o'i griw mwy felly ynde, yn ei ddilyn ac yn dewis, fel y gwelwn ni yma, eistedd wrth ei draed ac yn gwrando. Mae yna le o orffwys yma, mae yna le i ddysgu. Cymryd ei iau ef arnom, mae o'n iau ysgafn ac yn hawdd i ddwyn. Mi ddaw gorffwystra un hyn Itie, meddai Esyn, dau yn Mathew 11, a dyna mae Mair wedi canfod. Ond sylwch ar yr addewid sy'n mynd gyda'r dysgidiaeth rhyfeddol hwn. Mae Mair wedi dewis y rhan orau ac nis dygyr oddi arni. Gyfeillion, un peth sy'n angenrheidiol, ac os ydym ni'n canfod yr un peth hwnnw yn yr Arglwydd Iesu, y gorffwys sydd i'n heneidiau, yn ei waith gorffenedig ef ar y groes, ei atgyfodiad, ei esgyniad ei eiriol troston ni, yna ni stygir oddi arno ni. Peidiwch â thrafferthu am yr hyn sydd yn, wel, ddim yn angenrheidiol. Peidiwch â phoeni. Mae yna achos i i fod â, â chonsyrn, mae yna, falle bod yna le i ni cael gofid ynglyn â Covid, ond dewch gyfeillion i ni ganfod y lle tawel yma wrth draed Iesu, a ninnau medru canfo, canu gyda Williams, Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Fel dywed yr hen ddihareb, heb Dduw, heb ddim, Duw a digon. Dwch i ni weddio. Arglwydd, yda ni'n cyflwyno ein trafferthion a'r hyn sydd ddim wir yn angen rheidiol yn niwedd y dydd wrth dy draed gyda Martha. A diolch iddi ganfod ei ffydd yno ti, yn sicr erbyn y dydd o gyni ddaeth iddi nes ymlaen. Cynorthwya ni gyda Mair yma i eistedd yn dawel wrth dy draed a gwrando ar dy eiriau oll llefara a ddwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwin oll yn dwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rien. Da ni'n cyflwyno'n gofidiau i ti ac yn dewis y rhan orau ynot. Maddau ni'n beau aml yn derbyn. dderbyn ni drwy dy ras, er y gogoniant Iesu. Amen. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon.